Wenlli yma eto o Brocast. So, yn gynharach, nathon ni roi fideo am sut i ffilmio ar ffôns. Gobeithio bod chi wedi cael go ar hynna. Um, Os ydych chi heb, fydych chi edrych yn ôl ar ychydig bach o'r tips a gobeithio fod yn eitha helpu chi. Wan o'n i fynd a symud ymlaen i editio a golygu. Felly, dyma ni. Iawn, so da ni am fynd i iMovie. So cliciwch ar yr adio A dyn, fe chi cael movie neu trailer, da ni am clico movie. Wedyn, be fydden ni'n neud wan ydy pigo be fideos da chi eisiau adio fewn iddo fo a lluniau. So, da ni clic, clicio ar hynna a mynd i'r gwylod i create movie. Dyma ni. Reit, so dwi'n gwybod reit yn y cychwyn dwi yn chwarae hefo ngên a ffaffian efo ngwallt. So be fydden ni'n neud ydy da ni'n clicio ar yr llun a da ni'n splitio fo. Mae hynna lawr yn y gwylod, fydda chi dragio'ch bus i lawr a neitha splitio a wedyn deletio y darn yna sydd lawr y gwylod hefyd. So, byddech chi chwarae gwmpas efo hwn. Mae'n anodd. Um, yeah, wedyn, dyna ni, so mae hwnna di wneud. Iawn, so nawn ni ddangos wan be fyddech chi'n neud hefo fo. Ar y gwylod, newch chi weld uh, siswn neu ffordd i sbidio fo fyny, a mae hwn ydy'r gwahanol bethau. Felly fyddech chi'n newid lliw y llun fel hyn. Nid a edrych mewn gwahanol lliwiau a gwahanol filters. Um, wedyn ydych chi fynd i'r ty i sgwennu a gwahanol bethau gyd ar y gwylod y fama. Um, yn hwn wan dwi'n mynd i sgwennu teitl arno fo. So dwi wedi rhoi ar y ffilm cof am y storage neu ansawdd am y quality a da chi'n clicio fo A fedrwch chi symud o i fynd â fo lawr, so wneith o fynd i lawr. So, da ni yn mynd nôl i Add Media a da ni yn mynd i Soundtracks. So, fedrwch chi gwrando ar rai o'r caneuon ar hwn, hein di'r caneuon fydwch chi'n gallu defnyddio. A fedrwch chi jyst clicio ar y botwm add neu yr plus sign ar yr ochr a mi'n eitho i lle da chi eisiau ar y ffilm. Wan, be arall sydd yn rili really handi yn hwn ydy fod ydych chi yn gallu mynd a wneud voiceovers. So, nawn ni fynd yn nôl, mynd lawr i voiceover, a na ydych chi'n gweld y recording screen yn dod i fyny. Wneud o cyfri chi fewn. 3, 2, 1, a da chi'n cychwyn, a da chi'n neud eich voiceover. So dyna sut da chi'n neud o. Wan fod da ni wedi i ffilmio fo, i editio fo, da ni'n mynd i safio fo. So safiwch o yn syth i photos chi. Peidiwch a Dylai ddim byd oddi ar ych lluniau chi tan da chi wedi safio fo, neu fydd o'n deu fod y media ddim yn yr iCloud, neu be bynnag ydy'r um, ydy'r iCloud. So neb yn gwybod beth ydy'r iCloud. Iawn, so, da ni am fynd ar eich internet chi ac, o, oh, oli, mae YouTube broadcast yna, cofiwch subscribio. So, nawn ni clicio wetransfer.com Ac ar hwn, byddech chi gyrru e fyny at 2 gigabyte o fideo heb iddo fo bownsio nôl ymlaen a um, dweud fod o'n ormod i gyrru. So cliciwch ar Add Your File. Wedyn mynd i Photos a Libraries ar ôl eich cos da chi wedi safio bod dim. Ac adiwch yr ffilm da chi eisiau. Wedyn fydda chi croi ar y gwylod, so neges i ddweud be ffilm ydi o. Na i just sgwennu helo. A gyrru. Wedyn, yn fa ma, so os da chi eisiau gyrru pethau drosodd i broadcast, be da chi am sgwennu fa ma ydi broadcast, at cwmni bro dot cymru. So broadcast at cwmni bro dot cymru. a wneud o transferio. Wan, mae hwn yn ffilm really byr, 30 seconds, ond mae o'n really slow, so ewch i ffwr a neu panad a be bynnag, ac wedyn Byddech chi yn gallu gyrru podiwm drosodd. So dyna ni, mae o'n 100 y 100 a da chi wedi wneud a dyna be mae'n deud yn fanna fod fydd o ar gael am saith diwrnod. Ar ôl hynna mae o yn cymeryd off y WeTransfer. Neu fedrwch chi ddod â fo i fewn ato ni ac fedran ni rhoi o fyny oddi o'r office. Um, a bysa ni'n falch iawn o gweld chi. So, diolch yn fawr iawn. Mwynhewch.